Ahe ahe i mhai vava Jarukula hi mbachada yona a xi yi tivi welcome to the channel that matters the most the channel that matters to watch the only channel ahe. ni endle video yin'wana ya vito ra majoji and then I was advised to delete it and then uh, fellow YouTuber said I must analyze this song, and then but not Manyangatsi by the way, just to make that one clear. Yeah, and then okay, I'll do it. Um, so ndatlanga risimu leswi loko video leyi yi strikewa yi nga strikewe li content yi ta ka ni nga yiveli ku yi vuyisa yi ta va yi strikewe risimu leri

ya ha ri ka sweswo a ni mi dyondzisa hi tinsimu ta majojo e i vito ra majojo so ka vito ra majojo ra ta mi byela ntiyiso a ku na xi xa nyuwani lexi a hi fanele hi vulavula hi xona mara because it's a song leyi ni vonaka ya trend-a nyana a hi vulavuleni hi yona vito ra majojo nghoma leyi it's an appreciation song ma vona loko ni ta ni swi teka ni swi teka xa ka gang yandla gang yandla it's like it's an appreciation song but it's. through some shorts to specific people ku ni vulavula xitsonga ni ta vulavula loko swi rhandza hi mehe a ni ku byeli ku hanya njhani ka vutomi bya wena um some advice i do take mara ta ta ku ni vulavula ririmi rihi hayi ni karhele because swa ni tsandza and i can't be addressing one thing over and over so and ka gang ya ndlala so ni maka made a deliberate action ya ku repeater vito ra xilondamali to show ku ri he did not forget anyone right so even people whom we think they are very close anga vachelangi because for example vafana chaveta angamunike mari that's why angamuchelangi even though we see them very close kumbe they were close before i want to focus this song specifically on chavi cmc munhu wa mina munhu wa mina a nga ha ni accept ka facebook because mehe nte what what what what, what? ta n'wi kuma so loko u ta wu cheka risimu lera it's an appreciation song i ra ku khensa ri khensa Solly Makamu ri khensa like if a ku ri mehe a ni ta ku mbongheni na khensa ku va u ni pfunile kusukela ka kusukela high school ku ta fika la ni nga kona namuntlha na khensa. However munghana a nga fanelanga a ni byela ku mina u n'wi khensa ku ni n'wi khensa njhani na I want to I want us to speak or me speaking and you listening so ivi va va fambe va nga kumanga nchumu a va swi lavi ku tsundzuxiwa. if chavi u suke ka mafenya brothers kumbe ka group ya soli makama a nga kumangi nchumu then it means chavi is a self made person la a nga ko chavi u lo ti endlela a nga yi need influence ya soli makamu to be where he is today why am i saying this loko munhu a suke ka wena a nga kumangi nchumu a nga pfumelanga ku tsundzuxiwa it means i teki ti-decision ta wrong a nga endli swilo swa right so in an essence with regards to that part you can say this song is not directed to Chavi because if a ku Chavi ku famba a nga kumanga nchumu and a va swi lava ku tsundzuxiwa it means a nga na influence ka Chavi Chavi i lo ti endlela swilo leswi a nga na swona so you must not claim Chavi success even if a ri na influence no one is supposed to claim someone successes. I hope you are right for that. Number two, a swi bohi munhu hi n'wi tsala ka matimu ya hina why am i saying this because u tsala hi loko swilo swi boha so limakam appreciates each and every person loyi a tirhaka na yena ma twisisa and leswi a nga swi endla a nga byelangi hi munhu ku famba khensa xilondza mali famba khensa va ri mani loyi wa swi lebani hlulani like appreciate this a nga byelangi hi munhu he waited for the right time. and speak about it and appreciate them un'wana na un'wana munhu i ta n'wi khensa hi nkarhi lowu a vonaka swi fit ku a n'wi khensa so he must not feel like he's so entitled to some other people's successes so hi matwisiselo ya mena a swi make sense ku ni ku he feels like he's so entitled to chavis successes because i ri va fambe va nga kumanga nchumu a va swi lavi ku tsundzuxiwa so loko va nga swi lavi ku tsundzuxiwa it means they're not doing well today because they didn't take his advices so if chavi left mafenya brothers and he is where he is today it means he was right in, taking, in not taking his advices i hope you are right kwela so chavi was right in not taking his advices if isuke ngakumanga nchumu so mm, a nga vula marito ya ku mi endle hi mina loko a endla why actor why why actors vo fana na Bafana Brothers hi mi endle hi right so after ni va endle leswi ni nga va endla xiswona ni nga va endlisa xiswona kumbe ni ni nga leswi ni nga va after ni va fikise la va nga fika kona se va ni ingaku va tlharihile ku ni tlula right when you listen to that part alone he's claiming ku ri yena i endle vanhu lava in a sense ya ku i build you i built you from the scratch ni ku a ni ku renovate ni kuma u ri hansi u nga ri na nchumu ni ku build and i molded you so hi matwisiselo ya mena yes un'wana na un'wana la misaveni loko a fika misaveni i va a lava yini i va a lava that thing lexi nga ta n'wi teka xi n'wi yisa ka level yin'wanyana hambi hi n'wi tsipi ku tikuma a fika la a nga kuma a nga fika kona i pfune hi vanhu vo karhi munhu i endla hi xikwembu so no one is entitled to that person a swi kona swa ku. ni endle hi Soli Makamba hambi hi majojo na bondza va endlangi hi Soli Makamba va endle hi Xikwembu na ye Soli Makamba ku va a va endli leswi va nga xiswona a va nyika platform a va nyika ti-resources ku va endla leswi va endlaka hi swona na ye i rhume hi Xikwembu whether swi lava hi yena mara is that thing munhu wa kota ku nyika ne a ngo nyika from the . that thing is within you you do it out of your heart a wu lerisiwi u endla ku va u swi rhandzini in conclusion risimu ra vito ra majojo a va vuli chavi if i vula chavi in his mind then it's, it's, it's, it's not on ka explanation ya gang yendla Ariel loko o endla nsimu a beef-a munhu u hatla swi twa ku okay ni beef-a munhu hi nkarhi wa ri stop so swi ri I have a believe ku ri there was someone he was talking to but in conclusion as I said that song was made for us to make noise about it he knows ku ri